Interwýularda iň gyzykly soralyň biri Erase we Slice-yň tapawudy näme bolup gelip biler? Bir seredip görseň gaty meňzeş görünip biler, ýöne olaň örän wajyp bolýan tapawutlary bardyr we şu tapawutlary bardy häzir aýdyp berjek. Massiwler, Erraýlar bu belli ullugyň elementleriň kolleksiýasy, bu diýmek olar başda döredilende massiwiň razmerini bellenilýär we kodyň programmaň işleýşinde Oň razmeri üýtgemeýär. Massiwi azrak ulanylýar, sebäbi biz massiwiň bolup biljek göwrümini hemişe öňden anyk anyk edip bilmeýäs. Mysal görnüşde göreli, var numbers i bel belläp goýýas, üç sanak diýip, mysal, i string tipini belleýäs, üç sany string, Munuň içinde-de fmt println numbers. Şu fmt bize şunýalyk bir, iki, üç diýip massiw çykaryp berýär. Şu mysalda biz belli edip goýduk, bir, iki, üç diýip ýazdyk, eýsem biz bellemesek, num üç int diýip çykarsak, i fmt println num diýip görkezsek, şular ýaly output çykarýar. Pouçaýsa biz bellemedik sany nol bahasyny özi dolduryp goýýar. Şeýle hem oň göwrümini bilmek üçin biz ýönekeý bir len diýip funksiýany ulanyp bilýäs. Len nam etsek üç diýip çykarýar. Tak bulara erase diýýäs. Indi bolsa slices barada aýdyp bereýin. Slice bolsa, nu, terjime etsek, kesim diýsek, bu dinamiki struktura. I struktura içine seretsek, bu ýerde massiwa pointer bar. Len, to ýest length, uzynlyk hem-de cap, capacity, bolsa sygym. Şu ýerde capacitance, to ýest şoň sygymy, täze ýady allokasiýa etmän, şu massiwa sarp boljak elementiniň sanyny aýdyp berýär. We massiwden tapawutly ýeri özüňizem düşünensiňiz, Slaýslar öz göwrümini üýtgedip bilýär. Şonuň üçin hem slaýsy proýektlerde köpräk ulanylýar. Slaýs döredilende Go ýaňkyýalak massiwy saklamak üçin gerek bolup biljek ýady belläp goýýar. Ýöne oň razmeri öňden belli bolsa, edil massiwdaky ýalak ýaňky bellenilen tipiň nulewoý znaçenilerinden dolduryp goýberýär. Indi bolsa mysal hökmünde slaýslar hem barlap göreliň. Bizde S bar, string, ýaňky stringleriň slaýslary. I mysal üçin ýazaly. Indi şular ýalak massiw döretdik. Elementini tutup üýtgetmek üçin ýene köýber şo elementiň indeksini berip üýtgedip goýberýäs. Mysal üçin B harpyny ulaldyp goýbereli. FMT println S diýsek. Indi şular ýaly output çykarar. Biz kiçi harpy ulaldyp goýberdik şu ýerde. Hem-de sreziň ýaňky bölekleýini alyp göreli. S1 deňdir mysal üçin biziň srezimiziň 4 üçe çenini alsak. hem-de S-iki, mysal üçin, srezimiziň birinji we dördünji elementini alsak, S-bir bilen S-ikini print etsek, bize şular ýaly output çykarýar, bil we ilim. Ýene bir bilmeli zat, massiwi üýtgedilende massiwiň kopiýasy döreýär, mysal üçin, funksiýa geçiremizde massiwi, massiwiň kopiýasy döreýär. Biz slaýsy geçiremizde, slaýs pointer hökmünde geçýär hem-de slaýsyň içindäki Ýok ýarak S bir biziň birinji slaýsymyzyň poýnteri hökmünde işleýän bolsa, S biriň elementini üýtgetsek, biziň esasy S slaýsymyzyň maglumaty hem üýtgär. Häzir onam seredeli. Mysal üçin biziň S ikinji slaýsymyzyň nulýowy elementini üýtgetsek, şu ýerde S ikinji slaýsyň Nullewoi elementini üýtgedip, häzir S bilen S birinji slaýsa seretsek, olaryň hem bahalary şular ýaly görnüşde üýtgäp gitýär. Go-around-dik görşümiz ýalak outputlar edil biziň garaýşymyz ýalak bolup geçdi. Indi şular ýaly gysgaça slaýs bilen array-iň tapawudy.